Eý jemaatlar! Eý türkmen musulman doganlar! Imanly sada milletler! Näme gürrüň geçdi şu gijede? Behterin amal, imanyň içinde äwwel bäş wagt namaz. Hakdyr, dogrudyr, kän adamlar bar, fitne zaman bolupdyr, äpet zaman bolupdyr, zehiller harap zaman bolupdyr, awwelin aýdylýan zat palany namaz okyp bä-de näme boldy, palany bäş wagt namaza gatnaýa-da näme peýdasy boldy. Palany gatnap duda ogul gyzyn şeýdip gezip be. Ýa şuňa meňzeş palany mesjide barýada gybatdan başga zat işi ýok diýilýä. Ýa häzir özüni dogurlasyn hamana mesjide gatnap be häzir bergisini berenak ýa mesjide gatnap be dogany bilen kepleşenak oham şi bir topar bahanalar sebepler köpelipdir. Oňam kän adamlar öz ýanyndan özi pahyrjyk, ýa düýp namaz okaýanak, ýa hiç jemata barman läden, ýa okysa-da heýwre çalasym okyýa. Oňam tä indi bir hepde barypdyr, jemaat gowy dikkat edeýliň-ha. Kuranda aýtýa musulman adam Allah, Allah diýse ýüregi jaýlaşar diýýä. Şu mahal kän gelin, gyz, erk adamlaň soragy näme? Biz namaz okysak ýüregimiz ýarylyp barýa diýä, golaýyndan baryp bilmeýäs diýä. Näjüre bolýa şi? Men inşallah jogabyny aýdyp berjek, gadryn biliň aýdyljak gürrüňliň. Eşitdiriň doganjyklara. Hudaýyň ýanynda ýüzi gara bolup sataşamasyn. Öten agşam geçip gitdi dämi? Geçdi, derrew geçdi. Bir ýatdyk, bir turduk, bir gije tamam geçdi. Bi döwrümizde geçjekdir-ha. Ulukan-ulukan şum şi ýurtda kim patyşa barmyş? Iki müň ýyl mundan ozal, müň bäş ýüz ýyl mundan ozal. Sasani patyşalar barmyş? Eser bam, sürlüp gitdi hemmesi. Döwür geçýändir-ha, bi biziň döwrümizde geçjekdir-ha. Gyzgyn bazary-da bolsa, gyzgyn mektebi-de bolsa, gyzgyn klasy-da bolsa, gyzgyn danyşgasy-da bolsa-da, gyzgyn bolup duran üýşmelek bir gün tätil bolaýendir-ha. Adam allanmaly däldir-ha. Hemişe kürüriň-de, awwal özüme gerek nesihat gürüriň, ondam siz türkmen dogançyklarymyza ak nesihat-da. Şüwüriň geň zat. Dehret gylyp namazlyga gaşyn men baryp bilemak. Ýüregim ýarylyp barýar diýip aýtýar. Oňam eger okaýarsam-da beter çalasym okyp namazlygy ýygnamasam ýüregim agzymdan çykyp barýar diýýär. Häzir bir gowy düşünmeli gürrüň şi Kuran aýdýar, okyp beraýyn bir teberrük, Auzubillahi mineşşeýtanirrajim.

Musulman Allah diýse, Subhanallah diýse, ýüregi jaýlaşmalydyr diýýär. Indi bir bendäň soragy şi, Men zikr etsem, tesbi sanasam ýa namaz okuyjak bolsam, ýüregim ýarylyp barýar diýýär, men boljak däl diýýär. Muň jogaby näme bolmaly? Muňa ýol näme aýtmaly? Ýogsa bir adam men howsala bolýan diýse bar namaz oky diýiljekdä şerigatda? Ýa pygamberimiz her haçan narahat bolsa derrew namazlyga münýänmişdik. Emme bi sorag bi men diýen namaza barsam ýüregim ýarylyp barýa diýe.

Pygamberimiz aýdýar, Şeýtan adamyň damarlarynyň içinde gan barýan ýerine şeýtan barýandyr diýýär. Adamyň gan barýan ýerine şeýtan-da barýandyr diýýär. Bu bendäni şeýtan düýp eýeläpdir-de. Indi näme muny waswas etýär? Namaz okysa, Bir neçe etýän günäleri bar, derrew şony ýadyna salýar. Eger namaz okysaň, ol eginbaşy sen aýyrmaly bolýaň. Eger namaz okysaň, o ertibatyň aýyrmaly bolýaň, haram ertibaty. Eger namaz okysaň, o mahybarany aýyrmaly bolýaň. Derrew muny ýadyna salýar-da, oňam şo zatlary-da aýyrsa bir ölajak ýaly. Ýa namaz okymaly bolýar, ýa o haram işleň içinde güýmenip gezmeli bolýar-da. Oha muny şeýtan waswas etýär. Näme diýýär? Namaz okaýsaň, o günäleri, o edýän işleri äpbermeli bolarsyň diýýär. Ony äpberseň-de sen zindigi ýetip bilmersiň diýip, muň ýadyna salýar. Bir gezek ýadyna salmaýar, o şeýtan-da, Sen eýäň huzurynda dur, arassaja bol-la diýmeýär. Eýäňe bir gün öwrülip barjakdyrsyň diýmeýär. Eý jemagatlar! Sûreýi Eme Amme Juz bar. Amme Juz, Kuranyň ahyrky parasy. Hefte ýek diýip aýtýas-da biz. Kurany Kerimiň ahyrky parasy. Amme Ýetesâelûn. Ondan soňra Wennâziât. Bir gaýrat ediň, bir terjimeli Kurany Kerim bolsa, bir öýde bir bolmasa bernama goýuň, birje gezek-de bolsa şoň

Ondan soň Wal fejr, kyýamatyň gürrüňini etýär. Ondan soň La uksim, o-da kyýamatyň gürrüňini etýär. Hemme suralarda kyýamatyň gürrüňini etýärdir. Bir musulman näjire kyýamat ýadyndan çykarmaly. Göri ýaňky zatlary geň zatdyr ha. Amma ýetesälundan tä La uksime barýança. Wal leýli ýagşa, kyýamatyň gürrüňi bar. Wal duhaň içinde kyýamatyň gürrüňi bar.

Şo namaz okyp bilmeýä howsala bolýa däm namazlaryň üstüne düşjek. Şoňa Allah üçin aýdýan men sözüm bir eşitsin Eý ynsan! Eý aýalu erkek ynsan! Allaň huzurynda bir gün durmalydyrsyn şo güni ýadyňa sal. Bu mahal şäherleň içinde, bazarlaň içinde, danyşgalaň içinde, Maşyn, motor gelgidiň içinde ýekeje özüň bir gün Allaga jogap bermäni ýatdan çykarama. Şony ekser adamly bilýä-ha şoň parzdygyny. Ýöne adamlaň içinde toý, ýas, märeke, bazar, agşam ýatyp, ertir turup, özi bilmänşik bolup gününi geçirip-ä. Ýekeje gabra giriş ýanyk, ýekeje-de Allaga jogap bermelidir-ha. Soňram, soňram aleme berzahde, ýagny dünýe bilen kyýamatyň arasynda, We kyýamat gününde hem ruhy, hem göwresi gaty horluga düşjekdir. Allah Kurany Kerimde aýtýandyr. Bu ruhy çyksyn belli bolar nämäň nämedigi. Şeytan awwalkysy kan barýan ýerine barýar. Ohm adam näme etmeli? Awwalyn zady, e bir kyýamat Haçan kyýamada orajagyda belli däl. Şaýat öýümize ýetmedik işte. Şaýat ertiýe turmadyk. Be her hal sen ýüz ýaşa, müň ýaşa bir gün barmalyla. Ýüz ýaşaňdan soňrada geçen ömrüň gözi sen hiç bolup galýa. Müň üstünde kän durmaýyn. Ikilenji görüň. Eý jemaat. Eý şu beterde okyp bilmeýän, belkem şu okyp bilmeýän diýe, belkem dermanyn içsin-la. Özüm bilýän diýipdi bir derdiwa pahyryň muny gulak asyp bilenakda. Geçen hepdede gürrüň edendir. Ýa ahulla gitsin özüni dogrulasyn diýip pahyr bir dermandan boş galyp, ýa öz tekepbürlik edip ýa nämika diýip pahyr boş barýa bir topar. Ahunna özi bir gün ýeke Allaga jogap bermeli. Kary-da jogap bermeli, azançy-da, karger-de, dükder-de, her kim bolsun. Ynsan Allaga jogap bermeli. Ikilenji gürrüň Kul auzu bi rabbin nasiň içinden. Min şerril weswasil hannas. Eý jemaat, Allah şeýtana hannas at dakypdyr. Hudaý şeýtana Hannas at dakypdyr, ýagny näme? Hop, ýaňky adam şeýtan eýläpdir-de, namaz okyp bilenok-da. Hudaý aýt diýýär. Birje gezek Alla diý, şeýtan aňryk durar diýýär. Hannas diýdigi her haçan Hudaý diýseň, şeýtan yzyna gitýär diýdigi. Şoň ýanynda durup bilmeýär-de. Hannasyň manasy şo. Sen Hudaý, Subhanallah, Alhamdulillah, bir zat agzasaň-a Hudaýdan, Şeýtan yzyny gitýärdi. Oňa bir adam näme etsin? Allany zikr etsin. Hamana namaz wagt bolup gelýärdi. Sagat 12 bolupdyr, işte öýle azan çekiljek, bir de okyp bilmeýärdi. Aňsatjak ok etmeli zikri näme? Auzu billahi mineşşeýtanirrajim. Auzu billahi mineşşeýtanirrajim.

Birje gaýtar imtahan et. Kur'an okuyacak bolanda bir auzu billahi aýdylýar, bir de bismillah. Şu ikisini her gaýyn üç gaýtar aýtsyn ugrar. Elinden feriştele çekişerler. Ugrak gider şu durşuna dehrete gaşy. Şonu aýtmagyny özüne agram bilmelidir. Kale sallallahu aleyhi ve sellem Eý jemaat Resulullaň derman sözçi. Men wagt azalyp barýa, derman fakat terjimesini aýdyn. Bir adam akşam ýatjak bolanda şoň gursagynyň gapdalynda şeýtan degiler, ferişte degiler diýe. Ferişte aýdar, Allahny zikret de ýat. Eý adam! Hudaýy zikr et-de ýat, gaýrat et, gowulyk bilen gijäň ýatjak bol. Şeýtan aýdar, Bir haramzatly ýadyna salyp, Aý, ertagşam okaýarsyň. E, ýene on dagydan soňram oky. Şol seriallaryň öňünde, filmleriň öňünde ýa haramyň içinde, Aý, sen günäkär ahym, sen Hudaýy zikr edeniň näme peýdasy bar? Aý sen mal dähretin sen ini haram ahim. Aý sen bir zat ahim. Aý sen biderek adam diýip, näme etjek sen erti bir gün diýip ony şeýle ýatyrýar. Şyl aýdýan gürrüňim Resulullahyň mübärek dodagynyň arasyndan çykyp ümmatyna eşitdiren gürrüň. Adam ýatjak bolanda musulmanyň gapdalyna ferişde-de gelýär, şeýtan-da gelýärdi. Üçülenji pygambarymyzyň sözi, Eý jemaat, derman gürrüňdir haýyrlanyň.

Eý musulmanlar! Agşam ýatyp ertir turaňyzda, ýa selällik wagty, ýa daň atanda, ýa azan çekende, ýa kamat diýende, hulasa turaňda, dehret kylaňyzda, üç gaýtar burnuňyzy Felýestenfir, arap dilinde ýestenfir diýdigi, gowy düşüneýliň, eliň menen agzyňa, Üç gaýtar agzyňy çaýkaňdan soň burnuňy üç gaýtar suw çekmek we şony pyňşyryp burnuň içindäki suwy äpbermek. Pygamber aýdypdyr, Şony üç gaýtar burnuňyzyň daşyny ýuwmaň, burnuňyz bilen suw çekseň burnuňyzyň suwuny ýagşy zyňyň daşaryk, çon şeýtan adamyň burnuna ýatýandyr diýipdir. Ynsanyň zahyr bedeninde, mikrobşynaslar aýdýar, eý jematlar, Resulullaň derman aýdan sözi, Mikrobşenaslaň aýdýanyny gözläň. Ynsanyň zahyr bedeninde iň mikrob kän üýşýän ýer adam ýatanda burnunyň içi diýip aýdýar. Ynsanyň zahyr göwresinde iň mikrob kän üýşýän ýer adamyň burnunyň içidir. İnşallah şu gün akşam yatarsyňyz. Erti sagaman iman bilen sagaman örersiniz. Şonda dehret kılaňyzda şu Resulullah'ın derman sözünü yada salyň. Eliň menen burnuň edip suw çekmeli we şony pyňşyrmaly, şonda gerşiňizden ýük aýrylan ýaly ihsas edersiňiz, şu şeýtan şu hafa çykyp gitýärdi. Näme diýip musulman adam bilmänşik bolmaly şu? Resulullah derman sözi şu. İmam Agzam Ebu Hanifeň hökmünde sünnetçi. Sünnet-i müekkede, baýat dehret kylaňda Resulullahyň ak sünnetinden burnuň üç gaýtar ýuwulmalydyr. Köplerçe has-da zenanlar fagt burnuň daşyny ýuwýarlar. Resulullahyň sünneti bitmez oň bilen. Şony gowja edip pyşgyrmaly, pyňşyrmaly, şu burnuň suwuny zyňmalydyr. Burnuň suwy kän bolsa, döwrüňdäki adam şuluk bolsa, döwrüňdäkiňi mülahaza etjek bolsaň, Ýürekleri bulaşmaz ýaly ony ýuwaşaňrak haly mylahaza edersiň, ol öz ýerinde. Ýöne burnuň daşyny ýuwup sowulşmaly däldir. Pygamber aýdýar, Agşam ýataňda şeýtan adamyň burnuna ýatýandyr diýip aýdýar. Iň hafa, zahyr bedende iň muky mikrop üýşýän ýer özde. Indi bide bir ýolunyň miri boldy. Arassa, imanyň içinde ýaşap, şeýtany özünden daş etjek bolsa.